Әни, әнкәй диеп әйтер кешең булу үзе зур бәхет ул. Узган елларда районыбызның бөтен авыл җирлекләрендә әниләр көненә карата кичәләр, төрле бәйрәмнәр гөрләп үтте. Шимбә көнне район мәдәният йортына да районның төрле тармакларында эшләүче кадерле, газиз әнкәйләребез чакырулы иде. Әниләргә булган хөрмәт, ихтирам һәрбер кешенең йөрәк түрендә. Ак яулыклы әбиләр, ир-егетләр, гүзәл туташ ханымнарыбыз бар да әниләрне бәйрәм белән котлый. Менә бүген туган районыбызда зур бәйрәм. Без Каза, мин Казан каласыннан бәйрәмгә дип кайттым. Үзем дә әни кеше. Әниләрне, барлык әниләрне әниләр көне белән тәбрик итәм. Барлык әниләр дә шатлыкка күмелеп, Бәхеткә төренеп, сәламәтлеккә чумып, һәрвакыт шулай шат яшәсеннәр, бәхетле булсыннар. Бәйрәм белән сезне, кадерле әниләр! Балаларым турында бернинди моң-зарым юк. Малайларым, оныкларым берсе дә эчмиләр, тартмыйлар. Кызым инде, сөбханалла, данлыклы, уже 21 ел бер эштә эшли менә. Үзем пенсиядә, Аллага шөкер. Әле 80 генә үтеп китте. 80 тулды үземә инде менә. Бөтен кешегә саулык, сәламәтлек, елларга тынычлык бирсен, җирләргә иген икмәкне бирсен Ходай Тәгалә. Барыбызга шатлыклы, куанычлы тормышлар насыйп итсен. Бүген безнең районда зур бәйрәм, районда түгел, бу республикабызда, дәүләтебездә бәйрәм бүген. Әниләр бәйрәме. Бу дөрестән дә шулай бик кирәкле. Менә мин дә бүген әни белән килдем бүгенге тамашага. Исән-сау булсыннар. Алар әле безгә бик кирәк. Никадәр зур булсак та, аларны киңәштән тотып, матур иттереп яшик. Исән-сау булсыннар әниләребез. Тантана барышында Әниләр көне белән тәбрикләү сүзен район башлыгы Илдус Фатыйх улы Зарипов та җиткерде. Мин үзебезнең районның менә монда утырган барлык затларыбызны, монда яшьләр дә, алар инде киләчәктә әни булучы, әни исемен данын күтәрүчеләр, монда безнең инде күп балалары булган апаларыбыз, Безнең олырак яшьтәге аларны үстергән, тәрбияләгән, инде бүгенче көндә оныклар тәрбияләүче. Инде шуннан да ана исеменә дәген зур исем бар микән? Мин барыгызны да, барыгызны да чын күңелдән менә шушы зур бәйрәм, ул бәйрәм булырга тиеш, ул инде безнең Россия күләмендә 17 ел бәйрәм ителеп килә. Барыгызны чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә исәнлек саулык сәламәтлек балалар бәхете балалар сезгә бик кадерле шуңа күрә аларның бер вакытта да кайгыларын күрергә насыйп булмасын Бүгенге очрашуга безнең якташыбыз, танылган татар язучысы, күренекле җәмәгать эшлеклесе, 41 китап авторы Фәүзия Бәйрәмова да килгән иде. Фәүзия ханым районыбызның Алан, Олы Мәтәскә урта мәктәпләрендә, район үзәк китапханәсендә, Ихлас мәчетендә очрашулар үткәрде. Яңа гына басылып чыккан Ана китабының тарихы, аның геройлары белән таныштырып, әниләребезне бәйрәм белән тәбрикләп узды. Соңыннан район башлыгына да үз китапларын бүләк итеп бирде.
Әлбәттә, язучы өчен һәр китабы кадерле, әмма бу китап үзенең дәрәҗәсе белән, үзенең күтәргән темасы белән, анда асылган шәхес белән ул татар дөньясы өчен генә түгел, менә кыргызлар өчен дә, төрекләр өчен дә, хәтта рус укучылары өчен дә бик кызыклы китап булыр дип уйлыйм. Чөнки бу китап Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймә апа турында. Үзегез беләсез, Чыңгыз Айтматов бөтен дөньякүләм танылган язучы, Ленин премиясе лауреатлары, озак еллар депутат булып эшләгән, әмма ул халык күңеленә үзенең шушы Җәмиләләре белән, Анам кырлары белән име, Ахырзаман әсәрләре белән кереп калган көчле язучы, бөтен дөнья телләренә тәрҗемә ителә торган. Әнисе татар кешесе, безнең яктан, Кукмара районыннан, нәселе. Мин инде бу китапны әйтеп, сорап яздырдылар, үтенеп, Бөтендөнья татар конгрессыннан Алар җибәрде, мине Кыргызстанга да җибәрделәр материал җыярга. Киров, Вятка, Малмыж, Кукмара якларына да барып кайттым мин. Материал җыеп, документаль китап яздым мин. Бөтендөнья татар конгрессы берләшмәсенең Теләче районы бүлеге җитәкчесе, Мөслимәләр берләшмәсе җитәкчесе Талия Зиннатуллина да әлеге очрашулар хакында үз фикерен җиткерде. Бу әниләр бәйрәме башка бәйрәмнәргә караганда да өстенрәк. Чөнки башка бәйрәмнәрдә ана күңеле тыныч булса гына бәйрәм төсен ала ала. Менә шушы бәйрәм өстенә нур өстәп, үзебезнең якташ язучыбыз Фәүзия Бәйрәмованың шушы бәйрәмгә килүе һәм алай гына да түгел, ә бәлки аның ана китабын тәкъдир итүе бу безнең өчен зур бәхет. Күпләребез белә, әлбәттә, безнең якташ язучыбыз 41 китап авторы. Ул 90-95 елларда Дәүләт Советы депутаты булган кеше. Язучы, тарихчы, сәясәтче, журналист һәм шул ук вакытта 2002 елдан бирле Бөтендөнья татар конгрессы идарә һәм президиумы әгъзасы. Ана кеше, мәшһүр хатын-кыз. Аның китапларын укыган кеше, әлбәттә, тәрбия ала. Район мәгариф бүлеге методисты Хания Җиһангәрәева, татар теле һәм әдәбияты фәннәрен әйдәп баручы белгеч буларак, Фәүзия Бәйрәмова катнашында узган әдәби кичәнең балалар өчен гаять зур әһәмияткә ия булуын билгеләп узды. Балалар язучының әсәрләре белән бик кызыксыналар, э, игътибар белән тыңладылар. Чөнки э, чыннан да менә шушы э, Фәүзия ханымның татар тарихы турында, э, аның әдәбияте, тарихы, э, үзенең әсәрләре аша шушы татар милләтенең э, тарихын чагылдыра алган. Э, ул безгә бик кадерле. Без һәрбер бала инде аның чыгышын зур игътибар белән тыңлады. Аларның күзләрендә очкыннар ялтырады. Менә э, гади генә татар авылыннан чыккан язучы шушындый зур шәхескә әйләнгән. Соңыннан район мәдәният йорты каршында эшләп килүче халык театры артистлары тарафыннан Мансур Гыйләҗевның Яра спектакле куелды. Әлеге спектакль Идел йорт халык театрлары фестивалендә катнашып, Гран-прига ия булды. 14 декабрь көнне алар Кәрим Тинчурин исемдәге драма һәм комедия театры сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Карале, карале, исемә төште бит минем Җамал. Җаным, военкоматтан хәбәр көтеп җата торгандыр ул тегендә, Казанда. Тукта әле, Зөләйха җаным. Аны бит монда да көтәргә була. Өйдә дә көтәргә була бит аны. Ул хәбәрне белә ишү. Аның өчен борчылып ятканны. Булды. Булды, Җамал, булды, җаным, болай җылап утырып тома сукыр каласың син. Булды, җитте, булды, тукта. Сәхнәдә Бөек Ватан сугышыннан соңгы чорлар бара. Зөләйха карчыкның дүрт улын Бөек Ватан сугышына озатып, шуларны көтә-көтә акылына җиңеллек килә башлавын, төпчек улы Габдулланың танкта янып, кеше танымаслык булып үзгәрсә дә, ана йөрәге белән сиземләвен тамаша залында утыручылар елый-елый карады. Җамал карчык та улы Хәлилнең сугыштан кайтуын көтә-көтә күзләре сукыраеп бетә. Шулай да ана һаман көтә. Ана йөрәге. Бу йөрәккә күпме наз, борчу шатлык, бәхетле мизгелләр тулган. Аларга булган зур бүләк тә баласының сәламәт, тәрбияле, әхлакле, михрибанлы булуы. Алсу Җиһаншина, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.